Sup guys, Shaggy aki. Manera bo san sa den e video anterior riba Papio Tocante Reumer ku su liña kual ta lat, anto kaminda ta bisa ku liña ta ku medio lo sigui asi mas control riba tur tipo di hende etc etc and I gotta say e kosa ei ta something bon right. E siman ku a kaba di pasa aki tabata tin un kaso kaminda vigilante a saka un video kaminda medio a bai kontrola un par di hende ku ta bende cuminda via di nan auto, bo sa tin pare beba ta haña manera cu ta bende pastechi den nan auto ta bay para na scolnan of na trabounan. Anto kico ta pasa ta cu ora medio a bay medio a haña un señora cu no ta tin papelnan pa por bende cuminda ni su auto no tabata tin e papelnan pa por core riba Corsou. E video aki a pone cu yen hende a reacciona Diferente manera e sentimentonan tabata mixto, taten par hende ku a bisa ku sea no e ku ke kume yo ta hasiendo ta bon, lei pa un, lei pa tur. Miéntras ku otro hende tabata bisa ku sea no bos a no tin un trata e señor asina, e señor tabata trata di biba. Ami ta bisa ku wak mense, nos tur tabata ke pa medio hasi su trabou, anto nan ta hasiendo nan trabou. Pero I gotta say ku den e video en Vrijwelvaart tabata keda hamer kada bes tokante di sea no e señor aki no tin papel di su no ta paga impuesto and I gotta Say that wha si e cosa aki ta bayendo over di impuesto e pida sinkuenta florin of shen florin ke señor aki ta atrapa dia pe bai bolbe kumpra karni anto pa despues e bolbe kushina si e señor aki tabata trata di duna kuminda fersa anto e no tabata usa kosnan kaduka teoreticamente e cosa aki lo no tabata tin un impacto impakto riba e ekonomia di Kòrsou. Ana Gade sey tambe ku wak tin diferente supuesto bisnismènnan ku ta bai KVK, nan ta registrá nan kompania pero ora e kompania ta registrá nan ta hasi diferente kosnan bou di mesa pa nan por skapa impuesto. Another note, mi a lesa ku Jacinta e señora ku a silensiá parlamento ku un wanta a haña un straf voorwaardelijk di sesenta ora. E kos aki no a kòm as a shock to me paso ya loke bo hasi. e tur akshon tin nan konsekuenshianan. Anto mi no tabata pa cover e pero ta paso un un comment a cay cu a track mi atencion mi di pasakico na mi brush over this ting really quick. E persona kia puntra kico ta e diferencia entre un wanta cay den parlamento anto un wanta cay na un snack. Paso asina leu cu esa si un wanta cay na snack e hende no taña straf pero den parlamento si. Si bo dal un hende wanta na snack hopi chance e ta tira bo mata you will not live long enough to tell the tale. Si E cos aki ser clasifica como maltrato. Bo por bay facilmente cerca polis, recherche, whatever. E persona cu a maltrata bo ey por haya castigo di un tanto ora of si e no bay dje lewe ey nan por ta mester duna bo un papel cu ta bisa cu e persona aki no tin mag di ta bijvoorbeeld shen meter cerca di bo. Ami ta haña cu loke a pasa cu Jacinta ets deserve di con paso mama siña nos semper pa nos tene nos man den nos ca. Anto Jacinta dicidi sali cla pa un hende, el a menasa otro hende tambe chaya banda so post. Ya esey no ta un gedrag cu bo ke tin ni na snack ni na parlament anto e ta deserve di tin su consecuencianan anto esaki ta e consecuencianan cu tin pa cierto accionnan. Shownan asina. I don't know, esei ta mi opinion. Laga mi sa ki bosan ta pensa. Si bosan ta haña ku Jacinto no mester haña straf. Leave it in the comment below si bosan ta haña ku Mayo no mester kontrola asina riba e hendenan aki tambe of whatever tokante impuesto. Let me know mi ta kurioso pa sa ki bosan ta pensa. Si bosa a like e video aki mense leave a like of drop un comment den e sekshon bajo e video aki anto no lo blida di subscribe guys e kosa tin da mi oke. As always I say thanks for watching guys na mi dos anto nos a topa otro den e proksimo video. Alright shaggy out.